Mae Mentro yn fenter sydd wedi'i llunio i helpu paru ffermwyr a thirfeddianwyr sy'n chwilio am gyfle i gamu'n ôl o'r diwydiant gyda newydd-ddyfodiaid sy'n chwilio am ffordd i mewn i ffermio. Mae'n arwain pobl ar y ddwy ochr drwy'r camau allweddol sy'n angenrheidiol i ganfod partner busnes posibl. Mae pecyn integredig o hyfforddiant, mentora a chefnogaeth busnes yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r hyder angenrheidiol i'r rheini sy'n cymryd rhan i'w cynorthwyo i gyflawni'u nod, sef ffermio'n annibynnol am y tro cyntaf neu gychwyn ar y broses o ymddeol. Daeth dros cant a hanner o bobl i chwilio am bartneriaid busnes mewn cyfres o weithdai rhwydweithio yn ddiweddar. Cynhaliwyd un o'r gweithdai yn Aberaeron.

fel yr un sydd yn mynd yn hŷn a gweld pobl sy rownd i fi'n mynd yn hŷn, dwi'n yn, yn dwi'n mawr obeithio ag yn, yn annog pobl ifanc sydd unrhyw ddiddordeb i o leia edrych ar y posibilrwydd. Y manteision o wneud joint venture yw bod gyda chi ffarmwr sydd gyda digon o brofiad i helpu chi cymeryd y baich ar gymeryd cyfrifoldeb ac i wneud y penderfyniadau o'r ffarm. Mae'r ffarmwr yn gwybod y ffarm yn well na fi a felly mae fe am y cwpl o flynyddoedd gyntaf yn gallu wneud y penderfyniadau cywir am y ffarm.
Dyma fap yn dangos lleoliadau y rhai sy'n cymryd rhan ar draws Cymru ar hyn o bryd. Un ffermwr ifanc sydd wedi mentro yw Rhys Richards o ardal Tal-y-bont yng ngogledd Ceredigion. Mae Rhys bellach yn ffermio mewn partneriaeth â brodyr Nick a David Nicholls sy'n cadw 60 o wartheg bîff sugno, croes Limousin a Simmental mewn system organig ar fferm 320 erw Gwernant ger Hyd Lewis, Llandysul.

Ond mae no nothing ventured, nothing gained, and it seems to be working all right for us, so go go for it I say. Uh, Rhys Richards dwi, dwi'n reiddiol o Talabont, wedi cael ei fagu ar fferm deuluol. Uh, yn anffodus oedd dim lle iddo fi ar y ffarm yna. Uh, felly allan i weithio am gwbl o blynyddoedd a yna allan i Zelen Newydd a gweld bod Shea Farming yn gweithio'n dda allan yna. A dod nôl wedyn a edrych mewn i i rentio neu um, uh, farm gownsil, ond o'n i'n gweld taw uh, partneriaeth neu eisiau farming oedd yr opsiwn gorau iddo fi. Es i nabod y brodyr trwy ffrind oedd yn eisiau farming ac oedd nhw'n edrych amdano partner i ddod yn anad y busnes. Nes i gysylltu gyda John Crimes o Cara a lle mlaen o fyna. Gwrddais i ar brodyr a wneud trael period am chwech mis a nawr dwi'n partner ers Ebrill llynedd. Mae'r strwythur busnes yma yn cynnig iddo fi gynnau fwy o insentif i wneud siŵr bod y stoc i gyd yn iawn a bod y ffarm yn rhedeg yn llyfn ac yn llwyddiannus, oherwydd gennau siâr yn y busnes, yn hytrach na fod yn was ffarm lle does dim gwmynt o responsibilities. Y pethau sydd angen ystyried trwy roi menter ar gyd at gilydd ydy bod chi'n gallu dod mlaen gyda'r partner neu'r partneriad. Hwna sydd y mwyaf pwysig achos dych chi'n gweld nhw bob dydd ac yn trafod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y ffar, ar y ffarm uh, o ddydd i ddydd a mae hwnna'n pwysig iawn. Y cyngor fydden ni'n rhoi i unrhyw un sy'n edrych mewn i i wneud rhywbeth fel dwi'n wneud ydy i cysylltu efo pobl fel Farming Connect a i edrych pwy cyfleon sydd i gael allan na, achos does dim llawer o gyfleon i gael na dyddiau yma i rhywun ifanc i ddechrau mewn ffarmio, a dwi'n gweld hwn yn, yn gyfle da i, i ddechrau gyrfa mewn ffermio.
Hyd yn hyn, rydyn ni wedi adnabod 35 pâr newydd posib sy'n ymchwilio mewn i opsiynau ffermio ar y cyd. Mae 17 pâr yn derbyn cyngor busnes ac arweiniad cyfreithiol drwy'n gwasanaeth cynghori ar hyn o bryd. Mae saith partneriaeth wedi cwblhau'r broses, ac bellach wedi sefydlu busnes ffermio ar y cyd newydd sbon. Ydych chi'n barod i fentro? Am fwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â ni heddiw.